Ähliňize salam dostlar Eýstar Studio hemde Türkmen Sport TV kanaly birnäçe günlük arakesmeden soň ýene-de öz işine başlaýar. Bizi gollap wideolarymyza laýk basýan hemde kanalymyza agza bolan dostlarymyza öz minnetdarlygymyzy bildirýäris. La Ligada Real kynçylyk bilen ýeňiş gazandy. Ispaniýa La Ligasy on dördünji turunda orun alan Real Madrid we Kadris duşuşygy bolup geçdi. Gyzykly we çekeleşikli geçen bu oýunda Real iki bir hasabynda ýeňiş gazandy. Duşuşykda Realdan Eder Militao we Toni Kroos gol urdy, a Kadris klubundan bolsa Lukas Peres bir gol urmagy başardy. Şeýlelikde, Real Madrid on dört duşuşykdan soň otuz bäş oçko bilen häzirlikçe ikinji orunda barýar. Angliýa Liga Kubogy Mançester Ýunaýted garşydaşynyň derwezesine dört sany gol urdy. Onunjy noýabrda Mançester Ýunaýted Aston Willa duşuşygy bolup geçdi. Gyzykly we çekeleşikli geçen bu oýunda gyzyllar dört-iki hasapda ýeňiş gazandy. Bu duşuşykda gyzyllardan Antoni Marsial, Markos Reşford, Bruno Fernandeş we Skott Daglar gol urdy. Aston Willadan bolsa Olli Warknis we Diogo Dalodyň awtogoly bilen jogap gaýtardy. Şeýlelikde, dört-iki hasap bilen ýeňiş gazanan Mançester Ýunaýted Angliýa Liga Kubogynyň indiki basgyjyna ýol aldy. Nikola Konte Pari Sen-Žermene geçmegi mümkin. Çelsi ýarymgoragçysy Konte Pari Sen-Žermene geçmegi mümkin. Bu barada insaýder Kristian Falk habar berýär. Onuň ýazmagyna görä, fransuz kluby geljekki ýazda erkin agent öwrülýän Konteni öz klubyna getirmekçi. Öňki habarlarda Çelsi, Konte bilen şertnama barada ylalaşyp bilmeýändikleri aýdylypdy. Holand ispan dilini öwrenmäge başlady. Mançester Siti klubynyň hüjümçisi Erling Holand ispan dilini öwrenmäge başlady. Ýigrimi iki ýaşly futbolçynyň kakasy oňa özüni ähli çempionatlarda synap görmek barada rejelerini aýdypdy. Bu futbolça esasy dalaşgär Real Madrid hasaplanýar. Erling Holand ispan dilini öwrenmegi bolsa bu myş-myşlaryň ýene-de köpelmegine getirdi diýip habarlarda aýdylýar. Emma başga habarlarda onuň ispan dilini öwrenmegi klubuň baş tälimçisi Gwardiola bilen gowy düşünişmek üçindigi aýdylýar. Real baş tälimçisi Ançelotti öz pikirinden gaýtdy. Real Madrid gyşda täze hüjümçileri satyn almakçy. Ýaňy-ýakynda Ançelotti gyşky transferler wagtynda Real hiç hili oýunçylary satyn almakçy däl diýip aýdypdy. Emma Ispaniýa sport habarlarynda aýdylmagyna görä, Realyň baş tälimçisi žurnalistlere ýalan sözläpdir ýa-da öz pikirini üýtgedipdir diýip habarlarda aýdylýar. Başga habarlarda bolsa Karim Benzemanyň saglyk ýagdaýy sebäpli oýunlara gatnaşyp bilmeýändigi üçin Ançelotti hüjüm çyzygyndan başga hüjümçileri getirmekçi diýip habarlarda aýdylýar. Eýranyň öňki futbol ýyldyzy Ali Daliýa ölüm jezasy belgilendi. Reports as habaryna görä, ol Eýranda bolup geçýän närazylyk çykyşlarynda gatnaşanlykda aýyplanýar. Ol oktýabr aýynyň başynda köpçülikleýin närazylyk çykyşlary wagtynda tutulypdyr. Onuň öňki futbol oýnan kluby Bawariýa futbolçynyň ykbaly barada biperwaý däldigi barada resmi saýtynda şeýle ýazýar, Biz Eýranyň Germaniýadaky ilçihanasy bilen baglandyk. Bu sorag biziň hem dykgat merkezimizde bolar diýip, klubyň resmi saýtynda ýazylýar. Bu günlükçe bizde şular dostlar, eger-de şeýle wideolaryň ýene-de köpräk çykmagyny isleseňiz kanalymyza agza bolmagy we wideolarymyza laýk basmagy unutmaň diýip sizlden hoşlaşýaryn.